sekuru kwakanaka here iyo sandinezi hanzvadzi zera renyu iroro shuwa tumasongu twevana vadiki zvinouya sei musoro menyumu awa inondinakidza rwuye rworwo pakudii kwacho vakaimba rwuyo rwangu chairwo chairwo ah, ah. plus aka kasongo ka eh. kane mahwani imi kutaura mahwani yes munokura riniko uri kuziva chii hanzvadzi pakasongo aka chiiko ndiudzei ndeke kueast africa saka tiri kueast africa here ino eastern highlands zvayo asi tiri muafrica ka aa ah, ah, ko dzemuno mapedza mahwani ari pakasongo aka e eh, ndei Kaimba mhuka yandinofarira. Pakudii? Iyi yekunaka kai. Kunaka isinganaki ndeipi mhuka? The best of it all. Imi? Yes. Mhuka yese inonaka yakasikwa pasi pano. Gara pasi unzwe nyaya. Hello, hello Zimbabwe. Ndisekuru Chauluka. Kusangana mune chimwe chirongwa. Ranhasi ndineiko? Ranhasi mahwani. Kutaura kwemazuva ano. ya nhasi ndati handingaiviyi ndiri ndega ndauya nemwana wamai vangu patete mhorosa vanhu dare iguri kwaziwai zimbabwe eh, ndisekuru chauruka taisa maoko humba humba nyanguru zvaonekwa mwana wamakombe Hekani chirima nemuromo gumba iwe zvaonekwa varijeka cheka maita varibarwe gwindingi guru hekani makombe maita verima vanodzura imba nemuromo ganyamatope maita vakarodza hekani mwana wazudza ngara vabarwe mhizha ngaribatwe dare guru tinotenda vari matitima ndimizve vari nyadekese devera zambezi zvaonekwa mwana wamatope nyanguru zvaitwa makombe yekani chirima engulube sekuru muri sei aiwa isu tiri nani Arina, right nhasi zimbabwe ndoya ndakabata chandati chinopisa regai tingopinda munyaya tine mitupo imwe yemitupo yacho tine yatinoti main organ totem mumitupo iyi ndiyo mitupo mihombe hombe magogodera aka, ayo akangobviwa nawo ariko vanhu vachibva tanganyika hapana asingazivi kuti kune mitupo uye hakuna asingazivi kuti vanhu vakabva kutanganyika e eh, ndizvo azvo hanzvadzi kune nhau dzisina kupihwa vana ava kune nhau dzisina kukwana muzvinyorwa kune nhau dzinofanira kuti vana nevachateera vasare nenzwisiso nzwisiso kuna asingazivi mutupo wake here nhai sekuru haisiriyo nyaya yatiteerere hanzvadzi iwe ndikakuti ronda wako unoronda here aiwa zvimwe ndinoziva sekuru kana pane zvakasiyirirwawo nevakuru ndinorasika ndosaka tati tizee mutupo watiri kubata nhasi ine mitupo yakabva pane mimwe mitupo kuri kupandakana kana kutsaukana kwavanhu vachigara nzvimbo dzakasiyana chiva zvipoka nezvipoka tine mitupo yakakonzerwa nekupokana kwavanhu tine mitupo yakakonzerwa nehondo nemitupo yakakonzerwa nemagariro kana kuti settlement mixture ah, ko handiti vanhu vanongomixana here nhai hanzvadzi kana wapiwa nzvimbo wotadza kugara here ee eh, unogara zvako but identity genealogy dynasty and the clans remain tracing these clans gives one his own identity now i get the story sekuru i think we are on the same page kasongo unokaziva here ndinoreva mhuka yacho hanzvadzi ah kwete aikakazve ipoko kaisekuru eh, chenda kugeza maoko asi kuri kunyima hongu ipoko But pork chirunguka ichi inyama iri kubva pamhuka inonzi nguruve. Sekuru ndiani asingazivi kuti nguruve nduma nditi kasongo. No. Ndo maitiro amuri kuita kanhasi. But mhuka iyi ine nhoroondo, ine nyaya. Ino itori nevanei cautious in the wildlife. It seems so vulnerable. Vaera homba ari mwana wamakombe. History haina pairi kunyatsotipa pakakwana. People have got mixed perception about makombe but it's clear kuti makombe rudzi rwechibarwe urwo rudzi rwatinarwo miri pano pamozambique makombe nemarudzi mangani aunoziva hanzvadzi akapoteredza pano pamozambique ah, tine vakawandisa zvikuru hungu ka mozambique yacho yakatongobatana nesu kumakomeyo inongovewo manicaland saka haiwa marudzi acho akangobatana akasangana kudaro izvi

Terera Zimbabwe iwe watete pondoudza Zimbabwe chitorawo ichi bhande remanicaland rine mitauro kana kuti madialects akati wandei main one iri ndau barwe chikunda chidanda chidondo machanga chiteve and shona wakanzwa eya chindau ndoba achizwa chibarwe unonzwa mbichana vesa vari mubhandi remozambique iyo yamuri kuti kasona ukuona mhuka iyi kumazita kuwanda hindava indoziva nguruve yekupfuya pamusha iyaiyai ndiyo here yacho yamuri kutaura iyi aiwa ndiyo nguruve hayo asi yatiri kureva ndeiyi inogara mudombei ko mutupo unobva pane yekupfuya here the domestic one or mutupo unobva pane iyoyi yemudombei in the conservation aspect flora and fauna zvoreva zviwanikwa nezvatinazvo zvakatikomberedza it creates a complete ecosystem nguruve umba tine vanhu vari kutora mutupo kubva pairi vanhu ava vaera umba vabva nepi side history people have got mixed understanding vamwe vanokoropta voti hanzi pana shumba pakabviswa esi tikabvisa esi pana shumba pari kusara aniwe pausara humba tine vana kutotora history as that one but sekuru it makes sense to me it could be it all those splits maybe that's the reason although mine zvenyu zvamunoziva vaera humba vana vamakombe originary according to demarcations havazi vanhu vari kubva munyika medu muno vari munhu vemhiri kwezambezi remember zambezi river happens to be our demarcation nenyika dzakafanana nezambia mozambique But then demarcation yerwizi won't be enough to separate people kuti titi vakabva mhiri kwazambezi kwa tese tinomwa muna zambezi um, first and foremost uh, people and uh, nature they are interrelated they are linked uh, those things they are inseparable Um, people depend on uh, nature in terms of uh, wildlife, in terms of even trees, flora and fauna. Uh, miti, muka, those not raramisa sevanhu. Uh, ku present lifestyle kunyangwe zvazvo taka tiine zvakasiyana siyana zvatingati

Uh, whether uri kuUK, whether uri munyika munomu. Vanhu vachibva Tanganyika, they would stay for a season at a certain place without disputes. Pane vaitosara votova permanent resident, vamwe vopfuurira maconsequences ekupfuurira like i said mune zvironga zvakawanda zvakasiyana zvaikonzerwa either kurwisana kutorerana pekurima kutorerana zvipfuyo by so doing akundwa ndiye aizosuduruka kukaka matende pamberi stretching westward vachiuya from the east ndokupararira course kwaita kuti zimbabwe ive filled up like it is today vamwe vakasaririra kuna zambezi kumhiri kwazambezi havana kutozouya kana kuti kwakauya hafu yavo vamwe vosara ikoko vamwe vouya kuno onaka tiri manika rini kwakaterera ka e. katandika muirigation umu eya bhandi revanhu vose vari muya ndavanaumba heya vaera nguruwe mm, ndokwavakawandira but however rudzi urwu vanhu vashoma nekuwanda kwayo mitupo but vaera nguruwe rudzi rwakaita rushoma havana kuwanda vanhu ava but they've got interesting stories so i heard so i heard tine nyaya ukaenda mumadetemberwe emutupo wavo chaona kuti kune mastories some are interesting But some be remain unsung. Sei akahwandiswa? You know what? Sekuru. Chinoitika, some good things not said, they remain secret. Ndapaswa. Mutupo wedu uyu hatisi zvizvarwa zvemuzimbabwe kana tichitaura mademarcation kana mumigano kana nyika yavepo iyi migano itaikoganoa nerwizi tiri seri kwamutasa asi kare Tatingori vanhu verudzi rumwe chete kune dzinde redu tivaira humba mumozambique nzvimbo inonzi barwe nzvimbo inonzi barwe inzvimbo itoeriko pano panyasi pamozambique tiyambwa neduvi repamutasa rudzi rwedu urwu rudzi rwedu totova nemutauro unonzi barwe uyu mutauro unonzi barwe mutauro undivaria kuti chimanyika chimanyika chacho iri dunhu iri ramakuti manika re rimunowanika rudzi redu imo siwe chibarwe now here is another story muvaira nguruvewo iri mhuka ikashoreka but pakunaka nezvairi vangave doro ndokupi mutambo unoti kana vabika ukashotesa izvi ini musandidana sekuru ndipe wazogeza maoko here iwe Ah, zvino mungandinyima here Eh, sekuru? haiwa wageza maoko here Ah, sekuru ndipe iye ndiri kudonha mafuta ye Mm, mm, mm. kasongo here Ah, Mm, ganidzoke kunyaya muchidya mega Mm. Mm, nokuti hauna kugeza maoko hanzvadzi matovhara ndiro yenyu here sekuru zikama mwana wamanga andikunyaya zimbabwe terera kuteerera takateerera zvedu sekuru vati kuzondinyimawo nyama mwana wamai venyu Gamaiwe, enda ugeze maoko. Ndakarindira ndiro sekuru ndikasimuka kunoudza muroora ndinowana nyama yeperomo. Uku ndinoda nyaya ini nyaya moziva kuti ndini kamada nyaya wemudzinza. Unongodedza. Mtibomba tinokoshesa kudya nguruve ichoice kana kuti sarudzo vanenge ngadiwe nemunhu asi tinoita mutupo uyu tinokoshesa mhuka iyi Vamutana pakuti ndochiyerwa chedu patsika dzechishona tisadya mhuka yaonoera inguri nzira yeremekedzo pasi chigare inozvazvaireva munhoroondo vanhu vakabva azania vanhu vatema vaingori nemutupo nakare madzibaba madzibaba edu isu vaira humba vakanga vari pakati peboka vanhu vakabva azania iwe madzibaba edu ndikusvika kugara munyasi merwizi rezambezi nazvino vatevedza nzvimbo dzakatafanira ndakaterera panopa irrigation inoteedza munana penalonga zviri kuteedza kuziva munana nyanyanya ndiro bhande ndiro ratinoona vana vavaera humba vakawandira ikoko nicaland ndokudzinde kwedu noupenyu hwavo mamazuva ano vangopararira kwese kwese hatina meera humba anotora mutupo wohumba uhu pane imwe mhuka Mhuka yatinongoyeresa ndeyenguruve. Nguruve nguruve inganguva inoshora nemunhu wese pachimiro pano vanonzwa mhuka iyi unoona ndiyo nyama yatoita yakanaka. Right Zimbabwe vari vabarwe vanhu ava namakombe makombe hochekoche yake madzimambo yemuno muchaona kuti makombe munhu ari kuomberwa nana mutasi but nemhaka yei vachimuombera ivo vari vanhu vashoma shoma matika kwekutanga vashoma uye vanhu vakasvooreka imhuka yakasvoorwa vanoomberwa nana mutasa kuti zvaita sei i got it in good books that makombe ndokwazvarwa vana vamutasa reva kuti makombe ari mubarwe ukama ihwohwo hwekuti makombe mubarwe roodza vaera shumba ndosaka munoona nhasi vaera shumba vazhinji vaona humba vanoti kwaziwai mhai sekuru mozviwanepi ndokwazvakatangira nhai yes i told you tiuye navo muno mamunonzwisisa rudzi urwu uri rudzi rwavanhu vashoma pararira kwavo sevanhu vashoma vazhinji vacho they carry the same totem havana mupanda mutupo uyu wakunowira mukati meimwe mitupo yatiri kuti mabreakouts but the truth says vanhu ava rutori rudzi ruriko manicaland being their first station to spread all over Zimbabwe ndovaera nguruve nguruve dzinoberekana dzakawanda isusu vanhu tinoera mutupo wacho tina kuwanda zvedu nguruve imwe chete inozvara vana 10 uchiraudza vanhu verudzi rwedu hatina kuwanda sekuva kuwanda kwoita mhuka yatinoera zvionzi kusiya ndinayo pamutupo wohumba vanhu vanoera humba angave murume angave mukadzi chidavo chedu chidavo chimwe chete vari vanhukadzi vati vanhukadzi vanozoerana nyanguru zvivadeedza kuti nyanguru vari vanhurume vana makombe ana nyakupfuya nditori nyakupfuya kana wandidaidza kuti nyakupfuya watoremekedza tupohumba vane chirima nemuromo ko ipo pakurima nemuromo sekuru hanti nguruve ndeye madhaka maida igodii inotongotunga nemuromo iwoyo but remember these people carry something special and what is that do you know murudzi urwu ndomatina first inventor munhu atanga kugadzira gidi kuno kuafrica mubarwe makombe iye mubarwe uyu atori nenhoroondo mabhuku emaafrica dzine dziya dzatinoti mhare muri kuti mainventa i think and suggest kuti aisafanira kusara makombe iri mhizha ndoreva mhizha yekupfuura ndiye munhu wekutanga muafrica wokugadzira gidi kwete aya azoya nevarungwa gidi ramakombe rainzi muguguda kana kuti murira kamwe iri gidi iri ndoravairiga naro mhuka pakuvhima so nekudaro makombe dziri kuru kwanhasi ndiyo atingada ichiti macelebrate wanzwa here hanzvadzi zviriko here kwazvakanyorwa thats very interesting gidi rekutanga rakaiventwa gidi remunhu mutema rekutanga rakagadzirwa nemubarwe idzike newe here chokwadi sekuru you know first pottery was invented nemudzimai wechibarwe ari umba ndikureva vaumbi vehari izhe akanyanya kuzokurumbira pakuumba hari ndimakombe pafarira ipapo unoti vanhu vanobata bata madhaka kumhuka yavo yes. saka pamunoona kuita kwemitupo yes. kunoita kuti vanhu vanoita nhodzera dzemhuka yavo yes. first pottery yotangira kuhumba kunotambiwawo nemadhaka nemhuka mm, yacho mm. ndazvifarira handei mberi so for a complete ecosystem flora and fauna remains central uh, and uh, important to our day to day lives uh, whether we subscribe to african traditional religion whether we are Christians, uh, let's uh, cherish that heritage, let's protect it. But then tell me sekuru, vanotendwa vachinzi kudii? Ivo vakadzi vana humba vacho vanotenda vachi, vanotendwa vachinzi kudii? Terera, I told you I am history. Vaera humba vari vana makombe, vana nyanguru, vanhu ava utupo wavo ungave murume ungave mukadzi havandisiyanisi Ndiwo mutupo wega une chidawo chinobata kuvarume kana kuvakadzi zvakangofanana. Take this, go and ask them. Ari murume ari mukadzi, mubvunze kuti munotendwa muchinzi kudii. Uchaona kuti unongove nana ngulube ivo vana humba kana makombe. Ari mukadzi ukangoti makombe watomutenda, ukati humba watomutenda. Ndiwo vana nyanguru. teteguru ravo achingova makombe imwe nhoroondo yoti pamutupo uyu pane mashoko ndidawo zviri kudaidzwa mumutupo uyu ari masoko yekutsvinya ari kushandiswa navanhu asi vachidetemba pamutupo uyu chirima nemuromo imwe saini kuvatsvinyira vati vanhu ava ichivangurura asi ivo politely kwakungozvigashira ndosaka muchivadaidzana zvino muchi imwe chidawo chaudaidzwa nacho ndichikatsa chava kuti chikati penyaya yekudya zvese zvese ehe ka sekuru nguruve inodya zvese mukaenda kumanicaland kune kaplanti kanonzi goche dzinodya hopa shamba dzinodya mm. iyo nyaya yekudya zvese iyo ndo imwe nyaya inoshandiswa nevanhu mamwe marudzi unza malanguages tauro kunyomba kunyomba chototorwa sochisimbiswa sechidawo ari mashoko ekuchinyirwa ndivo vana nyakupfuya so weare saying animals or the

did these ancestors stay vari barwe vari nyakatsapa vari kupi kupi something like that so you find kuti they, they talk of places where these ancestors stay to the point that even if you visit those places now when people really know about that history theyll talk of ehe thea vana vamwe vachiri muno vamwe vakazobuda kudya kana kusadya mutupo ingori nyaya imwe chete sezvandinogarotaura mune zvimwe zvirongwa kusadya mitupo uku was just part of the conservation aspect but otherwise munhu anogona kungodya uyezve iko kudya sometimes the disrespect kudya mhuka yaunoera uku its another sign a disrespect ah, apa mareva mwana wamai vangu ndibatei ruoko apa mareva apa mhuka yaunoera ndizitete guru rako yes vana makombe ava vari vanhu verudzi rwechibaro pararira kwavo hakuna kuve too much vanhu vatiri kuona vakangowandira divi ravo iro riya vakawandira divi ravo kudero their stories too close uchaona kuti zvipoka zvishoma shoma nekupararira kwevanhu ndovana nguluve ndovana chirima ndovana nyanguru kangodero rudzi rushoma haruna kuenda kure nenzvimbo dzemadzibaba avo but however tupo wavo remain too significant nokuda kwetwo key things these two key things are nguruve biblically ine madisputes ayo nguruve culturally ine significance yayo nguruve yeita mupanda dzimwe dziri kupfuyiwa nguruve chaiyo yatinayo musango asi nguruve ichingova nguruve nyaya yenyama yayo nyaya yenyama yayo enda kueast enda kuwest enda kusouth enda kunorth pork remain something very special iyo yamandinyima ya ndakabata pano yandanyima hanzvadzi yangu iyi pork on whatever event on whatever thing either wabraya or wakwatisa meat. this kind of meat iyi mhuka iyi main special ivi vanoiyera vacho handingavasvore pakuita miedzo wekuiraira kuti wairaira here nandiiri zvangu this one mm, so this animal ndibate kasekuru ah, ungandikwadza mwana wamai nyama inonaka iyi so this animal Kurumbira kwayo kwabatsira kana kwaumbiridza kana kuti kwashambadza mutupo wacho ungatonzwa kuchinzi vachiti vechechi musabike nguruve vatoireva ungatonzwa kuchinzi panonde pezvidhakwa vatoireva mafaro api anoshayikwa poko wo saka ine negative publicity eh. nepositive publicity yes. chero vakati tiri vechechi asi vadana zita renguruve vati gochai pork chop vadana zita renguruve utipo uri palight uri kuzikamwa so open bright before i go like always ndevapi vaera nguruve pfungwa yako yamhanya panani pane vekugadzira gidi that one only ah, ndo vandanyatsoziva ini ona chatadzwa nouyu zvoreva kuti my point is very clear vanhu ava they are two scase kana washaya uziva syllable one remuera nguruve imi vari kumba give me one ndati give me one mashaya here let me give you I'll give you few like always but remember this totem is very scarce but too public vairaumba vana makombe muno muzimbabwe nemusouthern africa have identified wacha here mutondiudzai imi sekuru indongozwa ipo pegidi ipapapa uyo gidi haasi wemuno ari kumba kwavo dzinde barwewo rekwazambezi ndati ndouya muno ndevapi vaira ngurwi tinocerebrate First one, Dorcas Moyo. Dorcas Moyo. Ah, sekuru kwanai. Inga wani zvanzi. Ihumba iyoyo. Ihumba ipi anonzi Dorcas Moyo, Moyo, Mutezo. Dzikama. Dorcas Moyo. Eh. Riri zita rekwakurira kwete kwaroorwa. But ihumba iyi. Oh. Eh, ni yanguru. Oh. Mm. Engulube. Engulube. No dispute there. Ndokupa here wepiri? Eh, ndakateerera. Right. Chikomana chemachaivisi. Frango Silomo. Im, im, bhudhi kwanai, uyu we Borrowdale. Yes. Huh? Huh? Uyo. Ihumba. Ho. Eh, vagara Mount Darwin. Asi muera humba. Iye Dakao, Frango, they are very scarce. If you don't do history, you can't discover them. They are very few. Regai ndikupe wetatu. Ndati regai ndikupe wetatu. Tipei takateerera. Ndapawa eresi. Pasatwa tonaka. Hayati. Woo, ndemukanganwa sei? Msikana. Ah, Umba eh, iko kai? Ah, ikako handidaute ndamukanganwa. Iwe kadoka. Rega ndiinde kunogeza. Tozoibata mumwe musi. Tisangane mune zvimwe zvirongwa. nhasi ndanga ndifamba nemwana wamai vangu ndisekuru chauruka until next time goodbye zimbabwe goodbye africa ndini janet mhlanga ndiri nyanduri goodbye zimbabwe